anda ara ten yeffer daxel lkanun sed weggar sed maca garrij sed weggiɣed iɣden yettnan sed weggarrij iha armi d yewwas deg ussan rebbi tekker tmeṭṭut-nni tessard-d akk axxam ula d lkanun-nni ssekfel-it-id asmi tufa agerruj-nni yejmeɛ dinna wergaz-is

Mais s acu tenna-yas ur sɛiɣ ara idrimen s wacu ara k-ttxelṣeɣ. Tenna-yas d icelman kan n ṛṛuman i sɛiɣ. Asmi i s-ten-id wwiɣ akken i k-id-daxel uɣerbal, yenna-yas awi akk ayen akka akk i d-wwiɣ yid-i.

Yejmeɛ tesreḥt deg yiwwas. Yerfa fell-as. Yewwet-itt akken i t-usekkisen ara wurfi. Amek ara s-yexdem? Yewwi-tt ɣer tmeqbert, imeḍl-itt ala aqerruy-is i d-yufraren ar sufla n wakal. Yeǧǧa-tt ad tens dinna. Akken dimi d-yeɣli yiḍ, Atni tɛeddan-d syenna imukaṛiḍen. Wwin-d, ɛebban-d ayen akk i d-ukren ur kulli kit sufella deg uɣyal ḥacaku. Nutni lluẓen ilaq ad ččen imensi yernu mteḍḍlin. Ttnadin inyen, dɣa yiwen deg-sen yeṭṭef-d kan akken aqerru i tmeṭṭut-nni dɣa yenna-as atan dagi kan i yella yiwen yini, anewt-d kan syenna ar dagi. Win d widak sin yedɣaɣen nniḍen ad ten-ssersen ar ifuq aqerruy n tmeṭṭut-nni, akken kan twala Ɛedna tceɛlen times, tɛeggeḍ-d. Nutni ɣiɣilen d alaxert. Dɣa rewlen-d, kra i d-wwin d sselɛa ǧǧan-tt dinna. Tɛedden-tt iman-is, ssekfel-d iman-is. Tesnehreḍ iɣyalen-nsen, tewwet-ten-id ar waxxam i urgaz-is. Imukraḍen-nni ttnadin armi d imi i ɛeqlen iɣyalen-nsen. Ttneɛmalen rran iman-nsen d imessebriden, sṭebṭben-as-d i urgaz-nni, nnan-as ma ulac aɣilif yebɛed wansi i d-nekka, i d-nekka u yebɛed sani nteddu, ma d aɣ-tessenseḍ. Yeqbel urgaz-nni yenna-yas mṛeḥba yes-wen ulac uɣilif. Nettat tameṭṭut-nni tɛeql-iten, tɛeql-iten eh, d imukaṛaḍen-nni. Iban sani acu ten-id yewwin ar ɣur-sen i wakken-ik-id ad rren ayen akken-ik-id izen d-wwi. amek imir-nni eh, ara texdem spuzen d imensi ččan akken eh, akken d imi deg yiḍ mi ruḥen ad ṭṭsen tɛedda tesseḥluli-d ccerb appuren win mi tessers kan aɣenǧa n ccerb appuren daxel uqendur-is ad taẓ akin akken d imi ɛla ḥal ad yali wass ata yekker-d yiwen deg-sen yuki-d yessawel-as i umeddakel-is ini-as i tura ad nɛeddi ad nekker neɣ mazal ihi ameddakel-nni nnes akken d imi ɛedda ad yekker yufa iman-is yenṭeḍ ɛeddi yessa ameddakel-ini-as waqila kkreɣ Mbeɛd isakken d wna nniḍen, diɣen akken niki-d. Nutni ɣiɣilen ḥaca akum msečk akken niki tjegḥen akk iman-nsen. Aw, acu akka i ten-yuɣen? Akken d imi i d-yekker wergaz-nni azekka-nni ṣṣbeḥ, cɣulen neḥcamen.